Ndi losa n'wina valambya. Ku ya hi ku nava ka xivongo xa ka Ngoveni, lava va vukosi bya ka Hohlwani va nga ni rhuma, onge va ngo ni twela vusiwana va nga ni holoveli loko no tshuka ni hlanganisele swilo swa vukosi na swa vutukulu bya haleno ka Ngoveni. Ku famberiwa hi kokwani swa vava, a hi mhaka leyi olovaka. Hambiswiritano, va vula sweswo va vukosi va ri loko a ho tiva lomu marito yo chavelela ya lombisiwaka kona, a hi to ya lomba hi ta tiva ku chavelela N'warisenga, kokwa wa hina, mana wa mufi. N'wina switukulwana swa mdun'wazi wa ngondo leswi nga sala, ni vula wena Sorisa Sofi nkata Mkhacani wa ka Huhlwani, na wena Beatrice Topisa nkata Vukwele jaha ra ka Mashengete, na wena Luwi ri gotse ra muti, n'we vanharhu xikan'we na mana wa n'wina N'warisenga, a hi fanele hi mi cinca mavito hi mi thya leswo hi n'wina va Masaswivona. Hina va N'wanati mi nga hi voni ku nyuka loko hi te ta hi wundliwile hi swandla swa N'warisenga. na ntamu wa Ben va kokwa wa hina. Loko mindzhenga ya misava leyi na swidengani swa mananga swi hi hlakate minkondlo, na loko rikatsi ra vutomi lebyi ri hi n'wayan'wayile ni ku hi chichivula, i Kokwani N'warisenga loyi ngi a tlhavula mintwa a kandza kutani a khondla xitseve, a hi mbuwetela ni ku hi sula marhimila. Vamalume wa hina va endlile swa risima na risuna evuton'wini bya hina. Hi kurile hi ri karhi hi dya mpandwa ni ndyelo yin'we. Loko a ri mufi, Malume Elias na hosi yakwe Xitandani a ti ri to tinxolwe ni vadzaberi va hina. Loko N'wa-Bene Lowa Kahuhlwani a hi pfukele ntshuri hikuva khale ka yena a bava a vuya a khala khasa. Chavela Hwahwa a ku ri kwala mutini wa ka Ngondo kumbe le ka Muhulu le ka Maxengeta. Ina ka, timbilu ta hina ta vava hikwalaho ka xijumani xa rifu lera swi pfukela. Mavanyisi Elias Ngoveni. a nga fani na hina mathicara hi ngo tirha ku jakatseka, ku phyaphyarha ni ku byaka. Malume a va nga tirhi swa vamabalani lavo tirha hi pensele va ri karhi va dewula eswitulwini leswo ndziwilika. Malume a va nga tirhi tihofisini leto leha lomu ku bohiwaka tithayi, ku mbariwa na tintangu leto tlatlamberisa. Malume a va tirha edyambyini. A va ri munhu lowo tirha hi mavoko ya vona. Leswi a va ri muaki, a va tirha hi mati, va tirhisa tinxakanxaka ta sava ni misava, misava ya ntumbuluko na misava leyo lunghiwa hi valungu. E sava lero getsela na sava lero gogonya a va ri khoma hi mavoko ya vona. Ntirho wa vona a wu ri lowo khoma ndzhope, va tlakula maribye, va tumbuluxa tindlu ni miako. Hileswo eka vona, ntiyiso na xiviri xa vutomi a swi nga tlhokovotseriwi hi nomu, kambe eka vona ntiyiso a wu fanele ku twiwa emakatleni na le tintiweni, tanihi loko va khumbha misava loko va karhi va pfuva ridaka, tanihi loko va nuheta ritshuri loko ri bvunya etinhompfini ta vona loko va karhi va cela masungulo. Hi leswo vona, xiviri na ntiyiso a va swi khumba hi mavoko va swi nantswa enon'wini wa vona siku rin'wana ni rin'wana. Handle ka moya lowu hi wu hefemulaka, ku hava swilo swa xiviri na swilo swa ntumbuluko ku tlula mati, misava na sava. Ku fika sweswi, tintlhari letikulu laha misaveni ti makile swilo swo tala leswo hlamarisa. Kambe a ti se swi kota ku tumbuluxa mati ni misava. Va katekile vanhu lava tirhaka hi mati ni misava hikuva vona va khumbana na xiviri xa vutomi siku rin'wana na rin'wana. Hi yo mhaka Malume Elias a va nga ri munhu wa ku phata ni ku tlhokovotsela. Kambe a va tsakela leswaku munhu loyi a bulaka na vona a hatla a kongoma exivindzini xa hungu, tanihi leswi na vona a va hatla va kongoma eka mongo loko va vulavula na wena. A va ri munhu loyi ntirho wakwe a wu n'wi sindzisa ku khoma xiviri xa vutomi siku rin'wana ni rin'wanyana. Hi yo mhaka, malume a va tsakela ku byeriwa swilo swo khomeka, swi getsela kumbe swi semela, swi khwaxa kumbe swi hlohlonya, swi dzunga kumbe swi nyanganya swi nuha kumbe swi nuhela kambe loko mahungu ya kona ya ri lawa yo hangalaka lawa yo phyama lawa yo rheta ni ku hulukela malume a va nga ya amukeli nakambe malume tanihi mutumbuluxi lowo khatsa fusi lero tlhuma kutani a tumbuluxa ximbindzimbindzi kokwalaho a va nga enetiwi hi marito lawa yo tsokombela kambe ya nga swi koti ku tumbuluxa nchumu. Milorho ni switshembiso leswi swo helela emilon'wini a swi nga va nyanyuli Malume Elias. Hi mukhuva wolowo, Malume va tisile ku cinca evuton'wini bya hina. Minkondzo ya vona yi sele emindyangwini leyo tala laha va nga aka kona tindlu leta manyunyu. Kokwani N'warisenga, Wena nhwana wa ka Marindi hi ri rhula mbilu wena n'wana Madada na Xihloka na Makhicha wa Xigamani wa Madzivi wa Nkangwani wa Bolela hi ri khensa hosi u dzunisa mumbi wa wena loko a ku nyikile vana amukela leswi swi humeleleke n'wina vamakwavo wa mufi Mukelani leswo eka machachangweni ya vutomi makwenu Elias u mi rhangerile. Na n'wina mavondlo ya Elias, nwanani murhi lowu wa ku bava, mi wu munyungela mi tlhela mi ngulunguja milomu ya n'wina hi wona murhi lowu wa rifu, e rifu ra tata wa n'wina. Kanyani timbilu mi tshika tata wa n'wina a tlhelela le ka nsati wakwe. halahaya ntsungeni wa Rivubye-nkulu. N'wina vakon'wani va malume hi pfuneni eku khongotela swiciwana swa sirha. Loko a ri n'wina valambya, tshikani Elias a ya evulambyeni, laha valambya-kulobye va nga gova kona va govela vurhena. Hi luya Mdun'wazi kokwa wakwe u yimele ku n'wi vukarha. Hi luya Bene na vamakwavo wakwe hinkwavo, va Billy, va Khezara, va Mhlava, va Wilson na van'wanyana va n'wi rindzerile. Hi lavaya va malume wakwe Elias, a nga Jojo na N'wamahandela va yime ku lungha va lava ku n'wi qhavulela. leswo loko a fika a nga weli ehansi. Onge no va vona vamakwavo wakwe va Gresi n'wa Josefa, va Seme, va Avele, va Robert, va Gqweta na va Xitandani, na vona va yimele ku n'wi amukela hi ntsako lowukulu loko hina haleno hi ri eku rileni. Hi yaloyeke, Elias wa Risenga wa Mdun'wazi, wa Boyi, wa Rikaka, wa Xibotani,